Quien le habla el profesor Lorenzo Fermín Galeano como de siempre oĩ ñanendie Abel Benítez control central-pe ha jaikuaa hína osẽha a través de la radio he'ia lo mitãve radio'i rupive ñahendu ha jajoechakuaa hína por las redes sociales a través del Facebook en la página de la radio 95.5 ha upéicha avei profesor Lorenzo Fermín Galeano Avei Facebook-pe oĩma compartido ha upéi avei osẽ YouTube-pe avei ha entonces oavanza la tecnología en esta radio avanza la tecnología ha jaipuru la tecnología upe arãngo jaguereko la tecnología jaipuru haguã ha entonces he'ia ñane amigo Luis Alfonso de norte a sur de este y a oeste de planeta tierra jajehecha he'i oĩgõ ha'e ha ja'e ojupekuéra jajoaju y potĩrekãvo upeág̃ura jahekáva ñande pe y potĩ Y potĩ la jahekáva enteroite hendápe pe agua tratada, agua potable jaipuru hag̃ua. Ha upárengo ñañe'ẽ ko programación-pe la ñaconciencia hag̃ua a todas las poblaciones del departamento, especialmente la zona oeste ja'éva hína, entonces ikatu hag̃uáicha oguereko la isistema de agua, oguereko hag̃ua la agua potable. Agua potable oguereko hag̃ua ha jaikuaángo la agua potable-ngo ha'e sinónimo de salud. Cuando tenemos en nuestra comunidad agua potable, entonces la gente es más sano, los niños es más sano, sa'ive jaguereko la problema, problema de índole hídrico he'íva chupe. Jaikuaángo la y la mitã-me ombohasy, ome'ẽ chupe vómito, ome'ẽ chupe diarrea, ome'ẽ chupe malestar, Ha entonce era he'ia chupe, he'ia lo mitã'i ha ombopy'a vai chupe, ha entonce odevolve, ha umíva entonce jaguerekóramo la agua potable nuestra comunidades, entonce es sinónimo de salud. Ha upévare he'i yandéve la Junta de Saneamiento de Curuguaty, He'i ñandéve, El uso racional del agua potable beneficia a todos, he'i, racionalmente jaipuru la y hekoitépe ha enterovetéape ñanderupitypáta. Asociación de Juntas de Saneamiento de Canindeyú Zona Oeste es una organización sin fines de lucro que nuclea aproximadamente cincuenta juntas de saneamiento administradoras de sistema que provee agua en las poblaciones del departamento.

Política pública he'ingo lo mitã ko'ág̃ara oñe'ẽ ha upévango ñande la jahekáva a través de la política pública entonce he'i upévango ja ja ikatu hag̃uáicha ja divulga ja difundi la trabajo la jejapoa guive ha upévango jaheka entonce la política pública.

nuestro sistema de agua, de nuestro departamento, de nuestra colonia, de nuestra comunidades, umíango ndoguerekói la, ndoguerekói la ja'éva chupe la salario es a para la comunidad ha upéva ndorekói sueldo ha entonce upéicha rupi ja'e sistema comunitario ja'e. Ha entonce oĩ a dónde? En las comunidades rurales, zona indígena y zona urbana. Casi el noventa y cinco por ciento de nuestro departamento tenemo agua, agua corriente ja'éva chupe ha upe apytépe oĩ la ndotratáiva la hi'y, y tenemos que tratar nuestra agua, oĩngo orekóva he'ía la oúngo la y amo cien metrohágui ou he'i la ñande y he'i ijeheguinteoi icloropa he'iha entonces agua potable he'i, ndaha'éi upéicha upéva. para que sea agua potable tenemos que tratar nuestro sistema de agua. Ya trata va'erã jaipuru va'erã la hipoclorito de sodio. Entonces jaikuaa upéva mba'épa la ifunción la hipoclorito de sodio. Ha upéva las comunidades oĩ, entonces tenemos que procurar que todas las

água natural jaguereko ha upévango jaikuaa ñande la ñane sistema de água jaguereko mboyve hínango jaguereko pe pozo común, jaguereko pe pozo común jagueru ñande la y ykuágui, arroyogui, nacientegui jagueru la y ha upéi rie jaguereko la pozo común ñande rógape jaguereko veinte metro, treinta metro, veinticinco metro de profundidad jaguereko ha Mba'e jejapo la pe ñane pozo común-gui? Mba'e la jejapo ajuve la jaguerekóramo la agua corriente, jaguerekóramo la sistema de agua, ñande jarekóma la por canilla, jaguereko la ñane baño moderno, ha mba'e la jejapóva la pe ñande pozo común-gui? Heta mba'e oĩ ojapóva chugui ha heta oĩ ojapóva chugui la pozo ciego. Ha upéva pe, upéva ivai hína la jejapo la pozo ciego ndohasaiarã la Tierra impermeable-pe hína ndohasa iñala cuatro metros de profundidad, he'i. Ha alguno he'i voi ñandéve la ipososiégo oreko veinte metros, he'i. Ha upéicharõ pe iposo común okonverti en pososiégo ha upéva ivai, upéva okontamina la ñande y ha og̃uahẽrõ la ñande poso artesiano-pe, entonce ñande, la ñande y contaminádo og̃uahẽta ñande ñande rógape, entonce og̃uahẽta ñande la y contaminádo, ha upéicha rupi iñimportánte la jaguereko la sanitación de agua, ja'e ja'éva chupe jaklora la ñande y ha jareko hag̃uáicha la agua potable. Ha upéva he'i ñandéve la Ente Regulador de Servicios Sanitario, ERSAM, Van la Ersan. Kóva ha'e hína la folletito de la Ersan ome'ẽva ñandéve ha péare ñande ñakumpli va'erã ha'e he'i ñandéve qué es el Ersan he'i. El Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Ersan, es un ente auntárquico creado mediante la Ley número 1614 del año 2000, dependiente del poder ejecutivo he'i ha entonce kua ha'e hína la Ersan ome'ẽva la Ersan la peteĩ folletito ha entonce péva ha'e hína la folleto de la Ersan entonce es importante saber ha upéva He'i ñande, tiene como finalidad regular la prestación de servicio de agua y alcantarillado sanitario, he'i. Ñandépe alcantarillado sanitario ifaltama ñande ko kuru guatýpe jaikuaa tuicha oprogresa la kuru guaty ha oñeempedrapa oho ha ojeafaltapa oho hína la kálle ha ág̃a ojeavritave la alcantarillado sanitario oĩtave la ja'éva chupe la deságue cloacal ja'éva chupe oĩta ovévio ojeju opaite jeýta hína upéva ha umíane iñaitĩ ojehecha hína la ñane siudápe ha okrese tuicha oho pya'e okrese ohóva entónse tenemos las autoridades tiene ke ver ya para poder empesar ya para la creación de el alcantarillado sanitario, entonces ojareko hag̃ua la desagüe cloacal jaikuaángo la pozo ciego ñande jaguerekóva ha entonces upéramo ojarekóramo la desagüe cloacal jaguerekótamateĩ planta planta de ja'éva chuve de tratamiento de los residuos cloacales, residuos cloacales-pe entonces ohóta la péva pe alcantarillado sanitario-pe Ohóta la deságue, deságue la kosína y deságue del pozo, pozo ciego, deságue de la cámara séptica de nuestro baño. Entonces de nuestro baño ohótama pype ha upéva ojetrata jeýva'erã orekuaáva la iplanta tratamiento ha upéi la ojepoi hag̃ua la ja'éva chupe la cuenca hídrico-pe, osea arroyo-pe ojepoi hag̃ua la desagüe oñembosyry hag̃ua, péro ojetrata raẽ va'erã. Directamente ojepoíramo ningo okontamina la arroyo, rrío okontamina, entónse upéva oguereko va'erã la planta de tratamiénto. Supervisar el nivel de calidad

Ha'e pe ohasa hoga renonde rupi ha ndoipotái he'ino che areko'i che pozo iporã he'i ha naikotevẽi he'i. Ha'ãnga upéi ohecha pe ivesino kuéra oipuru porã la y hína ha upéi entonce de beneficiario avei oñekonvertíma en usuario porque oĩma conectado en las redes. Ha upéa entonce he'i ñandéve que la ERSAN he'i ñandéve que debemos tratar Tar el agua. Debemos tratar ha ñandéngo solamente la jatrata hag̃ua la ñande y jaipuru hipoclorito de sodio, comúnmente he'i chupe lo mitã cloro he'i chupe. Ha upévare entonces oĩ oñeporandu che hína kuri la asamblea-iko mba'éicha ña organiza he'i chéve peteĩ eh, Peteĩ húnta de saneamiénto oĩva Sona Araujokuépe. Sona Araujokuépe oĩ oporandu chéve kuri ha ha'e chupe kuri pejapysakamína ág̃a, ág̃a sábado la programación de la radio, Radio Popular FM-pe, ha'e chupe Pysakami sino'ỹva tu la a través del Facebook ha chugui ikatu jajohecha ha ñañohendu abeja chupe. Ha pe japysakami upéva ñañe'ẽta la asambléare. Mba'éichapa la asamblea upévango entonce ko'ág̃a la hi'e pokahína ha ñañomongetáta upévare después una pausa mbykymi.

De vuelta con la programación Jajuaju ypotirekávo de la Asociación de Junta de Sanamiento de Canindeju a través de la Radio Popular 95.5 FM Canindeju. Asamblea de los Usuarios he'i. Artículo 19 del Estatuto Social de la Junta de Saneamiento ngohe'i péicha, La Asamblea es

el Estado he'i. Ha upéva la Constitución Nacional-gui avei ndohasáivarã, ha entonces la orekóva la decisión upépe oguereko fuerza de ley he'i. Entonces la Asamblea es la autoridad máxima he'i de la Junta de Saneamiento y Comisiones de Agua. Ha algúno ndohói la asambleahápe ha upéi ipochy hína mba'éichapa la péicha ojejapo, he'i mba'e desisiónpa oĩ ha upéarengo la asambléa es muy importante entónse apartisipar. Ha la Húnta de Saneamiéntongo es del usuário, es de los usuarios.

período de goviérno de dirigir una Junta de Saneamiento es de dos áño, he'i y puede ser reelecto, he'i ñandéve, y puede ser reelecto, he'i ikatu ojerreelegi, he'i. Ha entonce upéva oĩ. Ha umía entonce he'i ñande la artículo diecinueve, ha upéi jaguereko la artículo veinte, he'i, Asamblea Ordinaria, he'i.

Upe guie sesenta día ryepýpe he'i, oikuaa la asamblea y tiene un prórroga he'i de treinta días, he'i entonce sesenta más treinta, noventa día ryepýpe entonce enero, febrero ha marzo ryepýpe jejapóva la asamblea. Y deberá ser convocada por la comisión directiva como veinte día de anticipación como mínimo, he'i. Veinte día mínimo ikatu ha ikatu cuarenta y cinco día peve ohupity entonce la ñane convocatoria. Cuarenta y cinco día ryepýpe entonce ijapótaramo hina ág̃a jejapótaramo ja'e chupe marzo mbyte mbyte rupi ikatu jajapóma la convocatoria de la asamblea la ñande ñande comisión directiva ja'ofiháma la fecha de la asamblea mba'e araka'étapa, moõtapa, Junta Sanamiento Local-pe, capilla-pe moõtapa, entonce umía oguerekova'erã he'i ñandéve que tiene que tener lugar, fecha y hora de la asamblea he'i. Ha upéva entonce ñame'ẽva'erã he'i la aviso

Mba'e la invitación oguerekóarã para una asamblea ordinaria he'i, lugar, el orden del día. Orden del día he'ise mba'épa ojetratáta pype, mba'épa ojetratáta la asambléape, upéva la orden del día. Lugar, fecha y hora de la asamblea. Memoria. Balance general, cuadro demostrativo de ganancia y pérdida y el inventario de bienes de la institución al cierre del ejercicio. Péva la ojetrata va'erã la artículo 20-pe de en la asamblea ordinarias. Ha mba'eichaite avei la asamblea ordinaria he'i jey ñande la artículo 21, la convocatoria se debe comunicar al Senasa de ser posible al Juzgado Electoral de la Jurisdicción Justicia Electoral-pe avei ñane comunidad-pe oĩvape, como veinte día antes, ahyjuntando copia de la convocatoria y del orden del día. Mba'ére la Senasa ha Justicia Electoral-pe? Justicia Electoral-ngo la odirigia la comicio, odirigia la votaciones, ha'ekuéra ojoarã de observadores entonce ogarantisa hag̃ua ñandéve ha upéva entonce ojoarã de observadores ikatu hag̃uáicha oajuda la Tribunal Electoral independiente oĩva, oĩva pe asambléape, oĩva pe húntape, upévape oajuda hag̃ua ha ikatu hag̃uáicha ogarantisa hag̃ua el buen delsarrollo del comicio ja'éva chupe de las elecciones.

de designar a su representante. La municipalidad-ngo oreko peteĩ cargo la dentro de la comisión directiva ha'éva la cargo de vocal, péa vocal ndaha'éi peteĩ cargo electivo, péa cargo nombrado por la municipalidad. Ha ñande ikatu la jajerure la municipalidad-pe jaguerahaka chupe la ñane nota-pe de pedido-pe jaguerahaka chupe la tres posívle kandidáto pára ke nos nómbre ha upévagui olehi hag̃ua. Ñande jaĩramo hína Araujokuépe, ñaĩramo amoite Paso Realpe, ñaĩramo amoite Jerutípe hína onombrávo ñande la ñane rrepresentánte munisipalrã peteĩ peteĩ ko kuru guatygua ideprovéchota ñandéve, ndaideprovechomo'ãi ñande la ñane komisión direktívape. Ndaideprovechomo'ãi ñandéve pórke ndoikuaái la ñande rrealida ñane komunidapegua ha entónse ñande ñaikotevẽ la ñandeajudarã la ñane komisión direktívape ha upéicha rupi entónse ikatu jagueruka la tres persóna réra ko'ã apytégui oipota la oelegi oréve la orerrepresentanterã la orevokálrã. Upéva ikatu ja'e entonce la ñane nótape ikatu aguãicha jaolehi ñandéve peteĩ persona upévagui. Ha upéi he'i ñande artíkulo veintitrés, Corresponde a la Asamblea General Ordinaria, he'i, considerar la memoria, memoria ha'e la trabajo jejapóva durante todo el año en nuestra Comisión Directiva, en nuestra Junta de Saneamiento, upéva la memoria ha he'i alo mitã ñamoĩha kuatia ári la memoria. Ha upéi El balance he'i, El inventario, cuadro de pérdida y ganancia he'i, presentado por la comisión directiva. Péa peteĩ, peteĩ asunto ojetrata va'erã entonce la memoria, la balance ha upéi la inventario Y el informe del síndico. Síndico oĩ síndico titular ha síndico suplente ha upéi jaguereko la Tribunal Electoral independiente que organiza organiza para la asamblea si va haber elecciones de autoridades entonces El Tribunal Electoral Independiente lo que organiza el comicio ja'éva chupe la elecciona organiza. Opyta la icárgove la convocatoria para la asamblea, araka'épa oĩ ha la elaboración del padrón, umía completo oĩmbaite hína ha jaikuaa jafigura hag̃ua la padrón-pe ñaimérã al día de nuestra obligaciones. He'ia lo mitã ndaha'éi arã amoroso, ndaha'éi arã amoroso por lo méno ñaime'arã al día kómo mínimo un mes, dos mése ánte de la asambléa ñaime'arã al día. Ha ñaha'éramo moroso, entónse jadevéramo hína la ñande servísio de águare, jaha la asambleahápe, jarekóta vos Péro ndajarekomo'ãi vóto, ni atumo'ãi javota pórke nañaimemo'ãi la padrón elektorálpe nañaimemo'ãi, upévare iñimportánte entónse estar al día. I pára tódas las organisasiónes komunitarias, entónse jarrepeti jahávo hína la mba'eichaitépa la organisasión de la asambléa. Elegir en votasión sekreta a los miembros de la komisión direktíva. Y los síndicos, he'i la comisión directiva okompone hína presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, ha vocal katu ha'e nombrado por la municipalidad, péva ndaha'éi cargo electivo, nombrado por la municipalidad, la municipalidad onombra ñande la vocal ha upévare ja'e hína kuri ikatuha ñande jagueruka la tres nombre la municipalidad-pe ha upéva apytéi olehi ñandéve ha'ekuéra ha entonce para poder, para poder entonce nombrar a una persona upéva con el cargo de vocal, arrepeti jey, presidente,

Ha la asamblea oñypyrũ entonce oñypyrũ con la participación la mitad más uno he'ingo ñandéve ñande estatuto-pe la mitad más uno oĩramo ikatúma oñypyrũ la asamblea. Ha naipórirõ upéva upe cantidad, naipóriramo upéva upe cantidad katu segunda convocatoria después de una hora he'i. Una óra haguépe pára la segunda konvokatória heiko kualkiér número de sósio, de usuário, heiko kualkiér número de usuário, la asambléa es válida, he'i. Ha upéva entónse oñepyrũ la asambléa una óra después, entónseha upépe oñepyrũ la asambléa ha ojetrata

Ha upépe entonce kóa ko punto ojikétavave entonce ojedeclara la cuarto intermedio ja'éva chupe ha upépe oñypyrũ la Tribunal Electoral independiente omba'apo oorganiza para para instalar la mesa y para poder empezar la votación, la elección verdaderamente de las comisiones que se presenta, ikatu oñepresenta una lista, ikatu otra lista, ha ikatu tres listas, ha entonces umía ojehechapaite, ha upearã avei oĩarã ñanendie hína la justicia electoral pegua, juzgado electoral pegua, maerã ha'ekuéra ou para poder

Ha en oĩvéramo alguna kósa jatratasea, entónse ofigura va'erã la órden del díape, ha ndofiuguráiramo katu entónse sólamente lo ke figura en la a, en el orden del día de la asamblea ordinaria. Ha oikopaove la eleccione ojevotapaove, entónse Naiporivéimarõ la ovota va'erãva, entonces se cierra y empieza el escrutinio. Upéva entonces la integrante de mesa ojapóvora mboy voto-pa oĩ ha mávapa la lista ganadora ha upéva la téi la Tribunal Electoral Independiente oproclama va'erã mávapa la oganáva ha mávapa la odirihíta el destino de nuestra Junta de Saneamiento o Comisiones de Agua. Péicha la asamblea ñaorganisa ha péichavarã ha entonces siempre ja'e que estamos abierto para cualquier consulta ha ikatu ñanerenói hína la máva oikuaasevéva alguna cosa ndahesakã porãiva chupe, ikatu ñanerenói hína la ñane número de teléfono 0971 692 662-pe.

Noventa y cinco punto cinco FM Canindeju, jajoaju ypotĩrẽkávo. La Junta de Saneamiento de Curuguatýrõ he'i ñandéve la iñeslogan El uso racional del agua potable beneficia a todos, he'i. Racionalmente jaipurúramo la ñande y ñande rupi typaitéta ndajarekomo'ãi problema, jaikuaa ko ára haku vai, ñande jopy, ñande afectáva, sequía oho hína ha entonce iforzado hína ha alguno ñahendu he'i la naipresión valéi la ñande y he'i ha alguno jahecha pe calle entéro orregapa hína pe calle entéro orregapa hína ha entonce umícha jaipuru vaíramo la ñande y algunope ofalta hína ha umi lugares bajo oĩva pe og̃uahẽ porã la y hína ha un poco altura-hápe katu entonce ofaltáma la y hína, entonce upáre racionalmente jaipuru'arã ñane consciente imiarã jareko la conciencia entonce del uso racional del agua. Ha máva la ome'ẽ ñande la he'i oĩngo ñande la Ersan, Che racionalmente jaipuruhárãha ha mba'e upe ára ome'ẽ ñande micro medidor, el micro medidor ome'ẽ ñande la racionalmente jaipuru hag̃ua ha la Ersan he'i ñande quince metro cúbico he'i ha quince metro cúbico un mépe jaipuru va'erã he'i ha quince metro cúbico equivale a quince mil litros de agua, quince mil litros de agua ha entonce una familia aproximadamente quinientos litros por día la oipurúva la y. Ha upéagui hetave oiporúva katu entonce mba'éra oĩva, entonce oguerekóva la medidor, entonce ojekovra chupe la excedente hérava. Ha excedente ojekovra a un guarani por litro, a un guarani por litro, ha jaikuaa la consumo mínimo Kuruguatýpe, ha'e de veinte y cinco mil guaraníes. Veinte y cinco mil guaraníes oipuru la consumo mínimope opaga ha upe'irie a un guaraní por litro. Oipurúramo cincuenta mil litros la pekonsumo ári, entonces cincuenta mil másrã. Ha oipurúrõ diez mil litros, diez mil más avei. Oipurúrõ veinte mil litros, veinte mil más. Ha ko veránope jaikuaa heta ha oguerekóva pe pisina'i, pisina'i de plástiko oĩva de mil lítro, de dos mil lítro, oĩ de tres mil lítro, oĩ de cinco mil lítro, ha oĩ tódo lo día oñohẽmba la hi'y. Tódo lo día oñohẽmba la hi'y ha orrekarga jey, ha entónse upéva oguereko la exceso de, exceso de konsúmo oguereko hína ha upéva omarka la irregló he'íva lo mitã, omarka la micro medidor, omarka ha Entonce upéare oĩ. Ha upéare entonces he'i ñande la Junta de Saneamiento de Curuguaty que tenemos que utilizar racionalmente, racionalmente ha péa mala ome'ẽ ñande la micro medidor. Y también sabemos que tenemos que clorar nuestra agua. Ñaipohanova'erã la ñande y, jatratava'erã la ñande y, jaguereko hag̃ua la agua potable, realmente agua potable. Ñande jaguerekóva pozo artesiano jaguerekóva pozo artesiano ñande solamente hipoclorito de sodio jaipuru la jatrata hag̃ua la ñande y, jatrata hag̃ua la ñande y solamente upévante la jaipurúva hipoclorito de sodio ha upévante jaguereko la mezclador o la clorador ja'éva chupe ha upéva omba'apo jave la ñande electrobomba omba'apo aíla ñane maquina'i otratáva la y Ikatu hag̃uáicha opoíma ñande la ñane tánkepe ojupíma ñande la y ojupikuévo la água kloráda avei ha entónse upéva ojedisolve la ñane tánkepe la klóro ojupíva, entónse itiéne ke llegár ásta el último usuário tiéne ke llegár el klóro rresiduál, he'íngo chupe, og̃uahẽ'arã la og̃uahẽ'arã la porsentahe de klóro og̃uahẽ'arãmoite último usuáriope, Ha entonce ikatu haguãicha otrata la y, omopotĩ la y. Mba'e la cloro la ojapóva? Ha'e ojuka la bacteria, ojuka la microorganismo oĩva ha ndojetratáiva la ýngo oguereko pe ygau ja'éva chupe ñande oguereko pe algas verde lento osẽa pe canilla jurúre pe Iky'aky'áva hína ygau ja'éva chupe, ha la y ojetratáva upéa ndoguerekói potĩ asy la y ha la kanilla juru, ha avei pe y otykyhápe pe kanilla výpe umi otykýramo la ýngo jahecha pe cebo ipytã'i oĩ, ha upéa ikatu oike la ñane káño ryepýpe, ikatu oĩ la ñane kanilla ryepýpe alguno jeka'iha rupi, ha entonce upéva Ja'u ramo jaguereko la se vo'i, ha upéicha rupíngo ymave guare la mitã heta ise vo'i, pórke la mitãre fásilmente la oñemuña ha ojekrea apyha. Jatratáramo la ñande y, jaipurúramo la hipoclorito de sodio jaipurúramo, entónse ñande ndajaguerekomo'ãi, upéva ndajaguerekomo'ãi entónse la Vícho la ñande ýpe ha upéicha ja'e voi jajuvo hína ke vámo a tener níños más sáno, persóna más sána. Ha água tratáda, água potáble es sinónimo de salú. Y por eso es importante tratar nuestra água, tener água potáble Ha alguno he'i hypyetei voi la ore póso he'i, ha upévango jaexplikáma vária vése, doscientos métro hypy la ñande póso, ha péro ñandéngo jaguereko la ñande, ñande posokue jaguereko veinte métro, treinta métro de profundida, ha upéa pe ñamombo yty oñamombo vypépe purete, ha upéa og̃uahẽ la ñande póso artesiánope, ha upéa okontamina ñandehegui,